און די מלחמה איז נאר מ'וויל זען צו דו שטעלסט דיך צוריק אויף. מהרש האט אונז מגלה געווען א מורא'דיגע חידוש, א שטארקע מענטש איז נישט דער וואס פאלט קיינמאל נישט אראפ. פאר איך בין מקורב געווארן האב איך געטראכט, דווקא איינער וואס איז קיינמאל אראפגעפאלן דאס איז א גיבור! מהרש האט מגלה געווען, נישט קיין גיבור, נאך א ענין, ס'איז עפעס א ענין אין יענע בחינה, א גיבור איז איינער וואס מ'ווארפט אים אראפ און ער שטעלט זיך אויף. דער הייליגער רבי האט געזאגט אז ווען אמאל א קעניג האט ער געדארפט שיקן צו זיך א צווייטע קעניג האט ער געדארפט שיקן עפעס א סוד. גענומען א שליח, האט אים געזאגט, קיינער זאל נישט וויסן וואס דו טראגסט, דו דארפסט אריבער גיין די מדינה פונעם שונא, דו דארפסט אנקומען צו א צווייטע מדינה, טראג עס אריבער, דעם רענצל, דעם סוד, און געשיקט דריי שליחים, זיס ווער ס'וועט אנקומען ווער נישט, די איינער איז אריבער, און די שונא האט בכלל נישט געוויסט אז דא איז דא עפעס א סוד פונעם אנדערן מדינה, דורך. א צווייטער האט מען שוין יא געכאפט, מ'האט אים ארעסטירט, אבער ער האט זיך ארויסדערווישט. דער דריטער האט מען זיך אנגעטשעפעט אויף אים און מען האט אים נישט אפגעלאזט. דו האסט א סוד? געב ארויס דעם סוד! פארצייל וואס דו טראגסט דא! וואס איז דיין זאך? ווייסט נישט אהער מיט אהין, און וואס איז געווען יעדן טאג פון פריש, האט אים יעדן טאג אראפגעווארפן, יעדן טאג צוקלאפט, צום סוף קומט אן צום עדינא, האט דער קעניג געפרעגט, ווער באקומט די מערסטע שכר פון די דריי שליחים? א טייל האבן געזאגט דער ערשטער האט געטון בשלימות דעם זאך פונעם קעניג, א טייל האבן געזאגט דער ערשטער האט נישט קיין קינד, דער צווייטער האט אים געכאפט, האט דער קעניג געזאגט אז איך זאג אז דער דריטער ער באקומט דאס מערסטע שכר, דער רבי פירט נישט אויס די נמשל אבער מוהראש האט עס אויסגעפירט וואס די נמשל איז, עס קומט אראפ א נשמה אויף די וועלט, דארף אריבער גיין די מדינה פונעם שונא פונעם יצר הרע פונעם סמך מם און מען גייט אריבער, מען דארף היטן דעם סוד, היטן דעם נשמה, נו א טייל צדיקים גייען אריבער ממש נכנס בשלום יוצא בשלום. טייל גייען אזוי אזוי נאך די דו וואס אונז זעמער אין דעם פסקה יעדן טאג וויל מען נאכאמאל אנהייבן און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל אראפ אראפ אימער פארדרייט א מענטש די קאפ מיט אזאנע מעשה'ס מענטש פאלט אראפ במחשבה מענטש פאלט אראפ בדיבור א מענטש פאלט אראפ במעשה אבער מיט דעם אלעם אויב דערהאלט ער זיך ער דערהאלט זיך איך גיי נישט אוועק גיין פונעם אייבערשטן איך לאז נישט אפ דעם אייבערשטן איך לאז נישט אפ דעם אייבערשטן איך לאז נישט אפ מיין טלית איך לאז נישט אפ מיין תפילין איך לאז נישט אפ די שבת קודש